Webale munonga amaziina gangye ndi Aron Ainomugisha ndi omutaka wa Kashongi nkegomborora nkeishaza Kiruhura district kandi ndi omunya Uganda ninye mukuru wekitongore kya Rise against poverty organization Rwap Uganda. Tukozire kihango omu kutunguura emiturire y'abantu kandi nitugumiza haza ekishorogo kihango okyendeze enkoko y'owaawe. Okyendeze enkoko yaawe. Mbwenu okureeta ebintu ebi tikugira ngu n'ahabw'okugira ngu niinyenda kwetsimbaho ahabw'egomborora ya Kashongi nka disiturikiti kansara kuza omu kanso ya disiturikiti enkumi ibiri abiri na mukaaga ashatu na gumwe kyonka. Egyo tiyo nshonga mpango. Ku ekikuru nikugira ngu abantu ab'okwija aha Health Centre Three eya Kashongi, ahabw'okuba eirwariro eri riri haihi n'abantu, niritunga abantu abarikwingana igana buri izooba, ryaba riine emibazi n'ebikoreso birikumara. Ku barikuba bataine bikoreso ebirikumara, abashaho baaba nibagira ngu nibaakiira abarwaire makumi ana buri izooba. Nikibaasa ngu abo abarwaire nkaaga baagyenda nibatongana, nibeetomboita. So omuganda nk'ogwo n'okwija nkahika aha nikimpwera kumanya ebizibu ebi n'ebirungi ahabw'okuba titwakagira ngu gavumenti obuheereza ni bubi munonga, harimu obweremwa kwonka harimu ebirungi ebiriho. Kwonka senta tiri, twashanga ngu haine n'abarwaire abarikuruga aheeru ya Kashongye. So nikimanyiisa ngu twakwatanisa tukongyera omutindo ogwa Health Centre Three yaitu nikituha ekishushani kirungi tukite aha map abakazi n'abashaija n'abatsigazi n'empangare abu bakohereza za Bwizibwera, za Mbarara, ziiha nibatunga obuheereza aha nibataaha bashemerirwe. Entambura eyo n'enshuho z'okuruga aha kuza Mbarara kuza kutunga obuheereza aheeru ya Kashongye ekyo nookikoramu ekintu ekyakubaasa kukuhwera Kandi ekikuru n'okukimanya ngu Uganda yoona harimu ehururu ey'okwongyera eby'amagara. Omuntu ku arikuba aine amagara marungi, obuheereza omu by'amagara buboneire, abantu nibakora nibatunguka. Kwonka ku barikuba obuheereza omu by'amagara nibwakiburabura, nikiteganisa omu miturire n'entunguka y'abantu. Okwezi oku turikweta Cervical Cancer Awareness Month, okuhuguura n'okuhabura abantu na munonga abakazi n'abaishiki, kutunga obuheereza obw'okukyebeza ekookoro y'omurimo gwa nyinenda, hamwe n'abarikugira ngu abaishiki emyaka ikumi kuza ikumi n'ena bakagyemwa kusirikwa enshonga egyo y'akakooko aku barikweta Human Papilloma Virus erikureeta ekookoro egyo. Hati ebintu nk'ebyo byona abantu baine kubimanya. Tokaayemerera amahanga okabagambira bakabyetegyereza munonga. Ku kwija aha waagamba nabo ti kuheereza obuhwezi obu bwonka. Twine n'ehurira ezindi ez'okuhugura abantu omu by'amagara, eby'entaasya n'entunguka kugira ngu tunywane nabo, tukwatanise nabo ahabw'oburungi bwa Kashongi nk'egomborora, Kashongi nk'eishaza, Kashongi Eza aha maapu, Maapu ya Disiturikiti Kiruhura, Maapu y'eihanga, Maapu ya Afirika n'ensi yoona. Ekibuuzo ekyo nka Kashongi Health Centre Three ka tube niho twatandikira. Bakahereruka kutunga emibazi omu kwa munaana, okwa mwenda bikaba biri ebiro munaana. Ebiro munaana okwa mwenda enkumi ibiri abiri n'eshatu nibwo National Medical Stores eheereza eirwariro ry'emibazi. Omu meezi abiri emibazi neeba yaahweraho. So nikimanyisa ngu oku aangwenda okwa ikumi, tikuza kuza omu kwa ikumi na kumwe emibazi ekaba yaakozire ki? Hati okwa ikumi na kumwe, okwa ikumi n'ebiri n'okw'okubanza hati. Nikimanyisa ngu kashongi healthy center three. Hariho enshonga mpango munonga ekiina omu nshonga ya Bembazi. So obumwe gavumenti ekira kwegyekyerera abashaho ngu emibazi nibagitwara kwonka ekyo kashongiire sente three okucondoza oku nakora tikiriho. y'emibazi teriho. Gavumenti emibazi ei erikureeta ni mikye, neetuuraho kureeta endiijo kandi ti kashongi yonka n'ebizibu ebindi ebiri omu ihanga ebirikushushana bityo. Kwonka solushoni n'okugira ngu gavumenti ku yaakuba neefayo kureeba ngu yaagiraho enkwatanisa n'ebitongore bingiho. ebitari bya gavumenti nana ekindi tukongire ntu ehururu omu bantu kugira ngu bagume bekyebeza kugira ngu otakarembire otakagire kuhiita aha kitanda ezi endwara ezi wakubaasa kwerinda ezitarakuretere waza aha irwariro waba nobaasa kuzikyebeza okamanya zitakari kugira ngu tukyendeeze omubare gw'abantu abakwirukira aha irwariro baherize kuba kubi ekindi nutrition balanced diet. abantu okurya gye. Ekya kashatu abantu okubatamu omucwe ninga shi emitwarize ey'okukora ebisasayizi kwerabya gye amagara gaabo n'emiturire yaabo. Kandi ekikuru kugira entaasya omu maka nk'omuntu waaba oine entaasya, waaba oine ekintu eky'okugira ngu nobaasa kweha akasente oyerebire gye. Endwara nozibinga so hariho chain a chain that can help us to to handle that issue. Drug stock out eyokugamba neija ahabwokugira ngu abarwaire nibaija baingi emibazi bagimaraho mbwenu hati kutwakugira eki twakora kihango tukwatanise kurwanisa eki ekikuretera abantu barwara emibazi gavumenti nobu yakuturaho kugireeta kwonka noreeba ngu supply nebasa kugira oku yahweraho kumara akaire kahaireyo kwonka gavumenti efeyo eteeke embazi omu marwariro na munonga health centres ziri ezi nka Kashongi n'ezindi ahabw'okuba abantu baaba bataine magara marungi tibarikubaasa kwejumbira omu ntunguuka.